amũkĩra ngeithi nyingĩ na ngatha ciakwa nĩ wĩtĩkĩre kũnyitanĩra na niĩ thĩinĩ wa mĩtambo ĩno ya wangashu youtube channel kana tiktok nĩ andũ akwa ngĩkũmenyithia atĩrĩrĩ atĩ we wĩ mũhotani na angĩkorwo ndũkĩrĩ ũra subscribe rĩ please remember to do so mũtũrĩre ũkoragwo ũhana ta ngathĩ atĩ no nginya tũthiĩ tũgĩkinyaga step by step tũgakora mĩrango ĩmwe mĩhinge na ĩngĩ mĩhingũre o ta ũrĩa tũrathiĩ kũhinga mũrango wa 2024 na tũhingũre mũrango wa 2025 tũkaheo kamweke kangĩ tũhingũre mũrango kana to turn that handle tũhingũre mũrango ũcio tuone nĩ kĩĩ gĩthitoinĩ kana ikũmbĩ-inĩ rĩu rĩa 2025 we build up Twake na tũgũtharũria on our existing potentials. Ũndũ ũrĩa wa ma nĩ atĩ, atĩ our potentials itikoragwo na ceiling, na itihana ta ngirathi ya maĩ, atĩ nĩ ikũihũra na cianjie gũitĩka, na tũtirĩ twakinya our maximum capability. Na angĩkorwo ũraigua ta ũkinyĩte mũico-rĩ, ũrethima na gĩthimi gĩtarĩ gĩaku. ruta nginji ĩyo fake kana speed cover nĩyo wĩkĩrĩte thĩinĩ wa meciria-inĩ maku ũmĩ replace na ĩrĩa waheirwo original by your manufacturer rĩrĩa akũmbire akwĩrire atĩrĩrĩ take dominion kwoguo rĩ tiga kwĩ limit kinyũkia ikinya take a step mũrango-inĩ ũcio wa 2025 Turn the handle, wĩtĩkie atĩ you are stepping into a world full of opportunities. Mũrango ũcio ũrona nĩ guoko ũraneo ũkĩrio barabara na hena kĩbaũ kĩnene mũno kĩandĩkĩtwo gĩkoiga atĩrĩrĩ atĩ yesterday does not define you. You are not your past. You are what you do from now. Na wega wa mũrango ũcio rĩ, nĩ ũrakũhe choices. Either ũtũũre uugaga atĩ wĩ mũnyinyi mũno, kana wĩ mũkũrũ mũno ndũngĩhota gwĩka ũndũ, kana nĩ ũretigĩra. Ndũgetĩkĩre rĩngĩ gũkoragwo na itũmi itarĩ na magũrũ. Push them aside, igũthengere njĩra. Ikũgwa one by one tondũ itirĩ na magũrũ itirĩ na hinya. Ririkana itũmi icio-rĩ, itũũrĩte i got hold it back ukaremwo nĩ gwĩka ũndũ ũgatuĩka stagnant na ũga settle for less hingũra mũrango ũcio full of confidence atĩ you are going there where there are all the opportunities na ũhote kũ reassess wone nĩkĩ kĩu gĩratũra gĩgũcokagia na thutha na ũmenye atĩrĩrĩ atĩ failing does not kill you na ndũngĩhota gũ success ndũngĩona success ũtageretie kinyũkia ikinya hingũra mũrango ũcio wa 2025 ũtegwĩtigĩra ũkiugaga atĩrĩrĩ atĩ ũyũ nĩ mwaka wa kũgacĩra gũtirĩ gũcoka na thutha rĩngĩ Kwĩrirwo atĩrĩrĩ, atĩ ũtamebithĩtie ndatigakũhanda. Angĩkorwo itinamera mwaka-inĩ wa 2024-rĩ, hingũra mũrango ũcio wa 2025 full of confidence na ũhande rĩngĩ. Na angĩkorwo nĩ ciakĩmerire mwaka-inĩ wa 2024-rĩ, hingũra mũrango ũcio wa 2025 full of confidence, wanjie kũgetha na wanjie kuonjorithia. Na weka ũguo-rĩ,